Azat şol e, men paýlaşan iki sanak wideom bardyr şu sahypamda. E, iki sanak dogany bigünä basyldy diýip. Ine Azat aganyň doganlary şolar. Azat aga aýdyberiň sizi diňläp otyrys. Ine men şuny indi görem gahryman arkadagmy, arkadag gahryman serdarmy? Ine uly haýyşnamam barda, ine kanuna laýyk ýetirilmedik işiň üstünden hiç arz şikaýat edip bolmaýarda. Ine, şu iki müň ýigriminji ýylyň sentýabr aýynyň ýigrimi ýedisinden ýigrimi sekizine geçilen gijesi näbelli adam tarapyndan biziň gelnimiz, ine, ine, Şyhyba Tyllagözel näbelli adam tarapyndan boglup öldürilip, olam ýigrimi, ýigrimi sekizine irden gelen, sentýabr aýynyň ýigrimi sekizine irden gelen polisiýa, hukuk işgärleri öýde seljerme işleri geçirenlerine Şyhyb alty aý ýüzlenip, Öýüňde näme bar, näme ýok diýip ýüzlenende öýüniň şkafyň gohasy açyk duran gözüne seýsen muňman pulunyň ýoklugy we bir salymdanam öýüň o gapysynyň bir gapysyny açar üç halkaly açarynyň ýoklugy Tutade mälim boldy, ýüze çykdy. Sihy Batyrla gözel pul bilen segsen muňman öýüň çalkaçar öldürilenigi aýan boldy. Derňewiň başynda Dört-bäş oglan boýun alanlarynda, Tylla gözel men öldürdim diýip boýun alganlarynda. Ine, bular şonda bize ynandyrjak boldular. Bizem şeý diýdik, pul bilen açar çykmasa, biz diýip duşmanymyz däl diýdim. Bizi diýip bigünä adam basdyrmana biziň wyždanymyz çatanak, biz biderek ýere duşman gazanjak däl diýdik. Şeýtdirip kyrk bäş günläp bara pul bilen açar gözläp gezdiler. Gelnimniň ölümine sebäp bolan. Ine, ondan soň menem ine şu wada çellä diýdim. Pul bilen açar taplanak diýip ýokary degişli Çakyýew bilen Atdaýewe arza ýazdym. Şu wada çellä gelnimniň ölümine sebäp bolan segsen müň manat bilen öýüň üç halkalçasy taplanak, jenaýat ýüze çykanak diýip arza ýazdym. Arza ýazamda soň azikan doganlar üstünden uçup başladylar bular. Biri-ä şyh iýip aş urdurdy, birem şyh iýip meýet ikisini sütem ezabyna boýnuna goýdular bular. Prokraturaň işgäri, polisiýaň işgärleri. Ine şony süteme goýandan soň menem şeý diýdim, Owalla diýdim. Şu pul bilen açar çykmasa diýdim, näçe adam boýun alsa alybersin, bir bigünä adam basdyrjakka diýip. Bular nähili teklip etdi şulara, näçe ýalbaryp aýtdyk. Siz diýdik, bir topar az gurt horlap görmäň, biz bigünä, biz az pul bilen aşak çykmasa biz basdyrjak ýa bigünä adam diýdik biz. Ine ondan soň iki dogan Burak han boýun al menem şeýt edim. Polisiýaň prkaturaň işgärlerine ýüzlendim. Siz diýdim ýaşulylar diýdim, siz meň doganym diýdim boýun alýan bolsa diýdim. Maňa pul bilen açar çykaryp ber, men doganym dä, ak süýt beren ejemem bolsa diýdim, şolara diýdim, agyr jeza beriň, eder bolsa, ýöne pul bilen açar çykaryp maňa dokazna döwme beriň diýdim. Şonda Balkan welaýatynyň prokuraturasyna Kakadan Amanmyradowyň jenaýat işleri boýunça orunbasary Alyýew Maksat bilen ýüz be sataşanda şeý diýdi, Azat diýdi, men diýdi saňa jenaýatyň soňuna çenlä men saňa diýdi segsen müň manat üç arka saňa doganlygyňy dokazna edip berýän men saňa diýdi. Ine, derňewiň ahyryna çenli hiç pulam tapylmady, açaram tapylmady. Soň Alyýew Maksat begiň on uly aýaly ogly Nurgözel bilen ikisi Maksat bilen sataşdy. Ýör diýdi, men seni doganlaryň edenini etmäsäýin, düzüňe çykyp bereýin diýdi. Maksat Alyýewi uly aýalygyna äkidip, ýaňky dört bolup sataşanlarynda iki doganym aglaýar diýdi. Bizi-ä urup, öldürip barýar diýýär. Biz näçe aýdýas, bize diýýär, ynananaklar bula diýýär. Gyzada Alyýew maksat näme edýär jenaýat işleri boýunça balkowra prokuratoryň orunbasy heý size haramzada aýdyp öwredilmedim diýip aýaly onuň gözüň alna dyzaýara bu haramzada Bajinskiň mas eşegi Prokuro şo doganyň sen ganjyrmar biç. Azat aga bira sögünmäň gaýrat ediň şol prokuroryň prokuraturaň işgäri diýämi size öwredilmedimi diýip. Hawa Alyýew maksat şeý diýä. Şwediýa öwredilmedi üçin aýallygym gözüň alna bara muňa dyza ýara boo. Bah. Ine muň edýän zady haramzadaň. Onam bir derňew gidip gaýtýasan bilen şeýdip awuryň maşlygy bar Süleýman Taňyrguly. Bu kör. Bu ýaňy infakdan geçdi bu ölmesin ha gerek ol. Muň diýýän sözüňe de men Süleýman edim. Bir şul kanun esasynda adaltlyja çözüpdi seýsen manatdan pul aşa çykarda bir jenaýatkary anyklap beriň toşna dogruda diýende bu näme diýýä üzüň maha açar bilen pul hökmände ýitgeçik gowerýäs biz diýýä muň diýýän sözlerini görýäň bulam derňew gütüp gatyka onam biýanky jenaýat işleri boýunça polisiýanyň orunbasary garly çaryýew we gyzlar etrabnyň aburyň başlygy esenmämmet durdy Ikisi ýöne Pirs agajan diýip ýene bir awul içip oturyna maşynly gidýärler. Bir oba baryp Şyhy Baýram diýip inim barda obada ýaşaýan. Oba. Şyhy Baýram diýýär ýör diýýär Altyň diýýär üç çylgyn diýen ýeri bar Ekiniň başynda şony görkezsene bize diýýär. Bu da obadan barýarkam Baýrama şu üç çylgyn diýen ýerini görkezýär ýaňky meň inim Baýram. Onam şo taýda Esenmäç Durdy jaň edýär, polisler bölümine jaň adyp, ýaňky emin spermany gepleşdirýärler, başlyk diýýär şo taýda diýýär, pul bilen açar bardyr şo taýda diýýär. Mikrofona çykyp gepleşýär diýýär Esenmämmet Durdy. Oba. Onam bize şeý diýýär, haramzada diýýär, Garly Çary Ismaýlow jenayat işleri boýunça orunbasary, ýanyňda kimiň duranyny bilýäňmi sen diýýär, haramzada diýýär. Bize alyp mikrofony öçürýär, Garly Çaryýewem şeý diýýär, Kimime Baýrama, bar sen diýýär, gaýraja çakmada otur diýýär. Bu dowamly mäşupdan ikisi gelip ýylgyryp gelýäni şeýdýä. Garry Şarifowyň jenayat işleri boýunça orunbasary. Baýram diýýä, Men-ä seni göremok, senem meni göreňok diýýä. Şeýdikän obada çüçürýä. Azada-da aýt diýýä, Maňa meň adym Azatdy, obany gyzyklyýan. Guwuda götüňi syýygy jüýhe çyrygy galyp diýýä, gümün çeken haramzadaň diýýä. Maňa şeýdip, haýbat atyp gidýär-ä haramzada. Garl Çaryň diýýän zady inedeki maňa polisiýaň ne jenaýat işler boýunça orunbasary, Şu wagtam işleýämi şu Garly? Baş prokuror. Garly Çaryýew şu wagtam wezipede işleýämi? Aý bilemok men olar indemak şu bam ýok biziň ýaňa golaýda bar şu jenaýat işler boýunça orunbasary welaýat polisiýanyň şu. Balkan welaýatynyňky dogry dälmi? Hawa, Balkan welaýatydy. Indi soňda bir döwlet baş prkator Döwlet Amanmyradow diýip biri bar bir derňewiň bölümiň başlygy. Şonda meň iki doganymy getirip, men şonda maňa şeýdi, Döwlet Amanmyrat biziň putnamalarymyz ýetik diýdi. Döwlet Amanmyradow siziň diýdim ýygnan putnamalaryň hemmesi ýalan diýdim. Öňüne iki ädim atyp, ädim atyp maňa diýdim pul bilen açaroklar diýdim. Döwlet Amanmyradow diýdim. Maňa hakyky jenayatgary Maňa diýdim, Bar, öw mukdajapas, seýsen müň manatlyk iki öýüňi çyrkar gorsup tapypsyň diýdim. Ine, hakyky jenaýatkär ýüze çykýar diýdim. O-da şeý diýýär, Maňa näme diýýär, Döwlet Amanmyradow, men ýüzüme bakyp, Bular diýýär, üç bolup öldüripdir-le diýýär, şoň diýýär, birine goýbermelimi, goýbermelinem diýip diýýär, maslahat etmeli diýýär. Muň diýýän, berýän soragyňyza şu manyny düşünýäňmisoň? Heý, adam öldürilen goýberilermi?

Başlyk kyrk bäş gün goýun almady. Agam, biz ýeden zatly goýun agyryna, süteme çydamazmy, getirip bar-a, näme etdiler? Ulagly Şahymerdany, Süleýmany, Geldejem getirip gözüň alnyna urdular. Ol agamda çydaman bar, meň maşgalama degmäň, bolmasa men ýetmedik işimem bolsa, men goýun alyp bileýin diýip, ine şeýdip, şu mejbur ýagdaýda goýun aldylar. Başda Gellejemaa üç gün sakladylar. Gultagellejem soň alty gün, soňra otuz iki günläp saklarsyň goýun gaçyrmasyn diýip, polisiýa, Gyzyl weteran polisiýa derňew bölündi. Otuz iki günläp soň goýun saklap, gije sagat üç bilen dördüň arasynda gyzyň öýüne çürüp gidýärler. Ine, indi şondan soň şo gije beýlenmara, diýemän, goýuň stadionyny ýa şo gün şo gije goýýarys stadiony. Ertesi irde-de gelnejem Ala hany neme gyzynyň öýüne düşürýärler. Ine, edýän zatlary. Şu goýun gaçyrmaz çokup, gözüniň nurany maşgalasy çagalaryny gumarladylar şeýtdir. Bu Esen Mämmet durdy-da, Haramzada agamy ýalaňaçlap, namysyna degjek bolýar. Iki ýüz ýigrimi toga tut diýýär. Agamy, sen goýun alýaňmy, alaňak sen, al diýmeseň aldyranym men saňa diýip bar, ine edýän zady. Ine, iň soňunda iki doganly gezek galanda jenaýaty goýarkar ortada pul bilen akja gaýrarkar bula ine-le kim bigünä iki dogany diňe azatlykdan mahrum etdiler şeýtdirakar ne. Ine eden zatlary. Düşündim. Biz şeýle ynanmaýas pul bilen açar kim Tek çukur bilen açar çykmady biz hiç adam ynanmaýar biz bigünä adam basdyrjakda biz beýlek ýere duşman gazanjakda diýip oturdyk iň soňunda pul bilen açary ortadan aýrap galaýan iki doganymyz ugrady hiç eziz ýok sibi ýaz ýok o şyhy altyba indi müň kişi görseň ýa gel ölen adam

Hatda barypsyňyzam köşke men wideolaryny paýlaşdym protest edeniňizi. Indi sizi Aw ýo biz köş. Köşke wada indi göýerenoklar diýip aýtdyňyz dogry dämi postdan geçirenoklar suratyňyz bar. Aw aw. Şo wagt barada birazjyk giňişleýin aýdyp berseňiz. Ine biz şondan soň mara şu arka ymna gahryman arkadagma birnäçe degişli ýolbaşçylaryna ýokary polisiýa bir protokol edip birnäçe arza ýazdyk. Ine, birinji ýigrimi üç ýyla, ondan soň bu ýokary kazyýetiň başy Guwançmyrat Ustunepes derňewi gaýtaryplar-a, Balkan welaýaty gaýtaryplar täzeden derňemeklik üçin. Onda täzeden derňänlerine Berdiýew Meýlis bilen Hojaýew Atajan Serdar üç sany prokuror, sülçi derňewi alyp gitdiler. Bizem şeýle diýdik we siz Gahryman Arkadagymyzyň ynamyny ödäp, siz kanun esasynda adalaty goýuňsyz diýdik. Näme üçin Gahryman Arkadagymyň alyp barýan syýasatlaryna garşy gidýäňiz? Hany döwlet adam üçin diýen şygarymyz bar siz diýdim. Näme üçin siz äsgerän zat siz diýdim, biz diýdim. Siz kanun esasynda adalaty goýuň, siz eýýäm eşiňize näme alamatyň bardygyny bilýäňizmi, ýoldaş? Sülçüle diýerdim men şular oglanlara. Ony bilen aga, Azera öňki edilen işi üstüne işläs hany, ýene şu bir aýyň dowamynda edil dördünji aprel günem şo işi ýapdylar bular. Şo dördünji aprel gün şo günler o oba baryp, ýaňky aýlanyp, ýaňky özi işlän boldular. Şo günem edil bi bi ine müň geldi bar şyhy bäşim diýip. Şyhy bar Bagsur bäş wagty namazda geldi mi edip.

Sirkde çüýşe alýardy dükandan. Bu-da şoň ikindi nara iki sanagyny çakan bu-da janyna sirk içdi-de janyna kast etdadi. Bular-da psih taýdan gorkuzdylar-da prokuroryň sülçüleri. Ine, bularyň edeni-ä bu gara. Biz üstüni öňki ganhor tapylman üstüni ýene bir gezimiz öldürdi-ä bular. Bi haramzadalar. Buň eden zatlary bolar ýalyk däl. Biziň semýamyzy obşi dargatdylar bular. Ine, şondan soň bar ene ekin. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň nemesinde ýaňky sudy bolýanky maýynda. Onam bir Balkan welaýatynyň kazyýetiň birinjä birinji işgärerinde bar neme ene Agammämmet o ýigrimi üç ýyl berdi. Birinji orunbasary. Ýöne ikinji orunbasary Hangeldi Merdan seretdi. Ýa-da sudda. Ikisine diýdi-ow, ýoldaş kazyýet, siz diýdim, biderek bigünä adam basýaňyz, han pul bilen açar çykaryň, ine şonda hakyky jenaýatkär sen, biz wop hiç kim, diňlämag-ow. O bir iň soňunda bir kazyýetden bir tamahyn bolup şular adyl kazyýeti bir kanun esasynda adalaty goýar diýdim, ýok bu gaýtam tersine eken-a, gaýtam polisiýa, prokuratura birigine halka bolup öz eden işleriniň götüni ýapýan eken-a bular. Biz soň bu zatlara soň düşünip galdyk. Düşünip galdyga bulara. Hawa, hawa, bular. Şonda da ýolda ta... Aýdybe. Biri-biriniň arkasyny ýapmany gowy görýärler. Bul birinji gezek däl, mundan öňem şeýdip bar-a, birnäçe sapar şaýat bolduk. Polisiýa, sistema-da indi biri-biriniň arkasyny ýapýarlar. Hawa. Aýtjak bolýan zadyňyz indi şular. Ony men şeýdin. Hawa, aýdyberiň, aýdyberiň. Şonda siz hem alty diýlipsiz. Indi Talybyň Taganmämmet sizi bigünä adammy atýaň men maşgalam pul bilen açar üçin öldürdi. Iki doganym diňe aglap oturdy birinji sudunda. Ýapyk ýagdaýda bir Russiýada bäş bäbäş edarasy bar siz o Neftadak şony ýapyk ýagdaýda seretdiler. Şonda Üskenow haramzada Hajyýew hanmy AWURyň işgäri.

Awa. Almaýdam. Hajyp Hanmara suda gatnaşyp gorkuzadylar sana doganlaryny. Bä. Şu akgala damasyn diýip bar. Ine mün etip gören adyny görmeýän bir haramzadalaň etýän aty bolar ýalakdy akly bar şu goçy bokbamazy Hajyp Han näme iş başa sudda. Gözle bilen etip gören atlary. Awa. Ol ýokary kazyýet. Aýdyber. Iň gyzykly momenti bilýäňmi haçanda plany tutuldy geliň boýna goýuň diýende şol boýna alyň zat ediň diýip sizem şo taýda aýtdyňyzda indi bigünä adam batyrjak ýaly diýip ondan soňam siziň hossarlaňyzy tutup basmagy bul bilýäňmi näili siziň gumany tarabyňyzy görkezýär sizä bir adalatly tarapda adalatly bir netije çykmagyna garaşdyňyz ýöne bular bolsa

Kämil Balkanabat şäheriniň kapatasy bar. Şonda goýberdiler-ä. Edil dekabryň otuz biri güni sagat alty nol nolda kapatadan çykardylar abi, doganlaryny. Birinji kat edişi seredilende. O ikinji kat edişi Merdan Hamiýew diýip ýörerdi. Merdan Hamiýew alty, ýedi güne gitdi, bir hepdä. Merdan han geldi. Men orta çykyp aýdym. Biziň gelnimiz pul bilen açar bilen pul çykmady biz biguna adamy basýaňyz siz hany bize hakyky jenaýatkar şu çykderde anyklanýa şo diýjek uda diňlänak han geldi diýip merdanam. Hiç hil dogalandy bizje biguna basýaňyzok size ha iki sany höküm bar balkan gören çyky ikisindede boýna ganak dogalan hökümde de ýazyk uly boýnam ýöne garyp süte mezarynda ýanan sudnamalar polisde prokuratura gade şoň uçin işläp han ugratdylar bolly. Başga hiç kim çykar zalym bolmaz sebäp bular. Sebäp bular jenaýat iki kaýa çekenseň bary kaýa golaý çekenseň pul bilen açar çykmadymy alakany ýöne iki doganysyn goýnaklaka ugradyp gördi. Şonda Hamidow Merdan sorag berdi. O Awguryň ogly Heleý baba ýa ejem näçip durdy diýdima Bajinskiň haramzada kanun watan diýen terrorist bardy. Biz sorag berdik. Ýoldaş Esenmämmet, han pul bilen açar diýdi, han pul bilen açar talap edip dur diýdi, Hangeldi, merdan. Ni, näme etdiň pul bilen açary, bize edem zat diýip, boýun alyp dur diýdi. Nädip boýun aldyrdyň diýdi, o haramzada taşlanyp gözläp dur-a, geplemäni. Ine, sorag bar, onuň yzyna ekspertiz polisiýaňka berli. Näme, han Eziz diýdi, näme, Swiýaz, näme bar diýdi, o-da hiç zat ýok diýdi. Onda näme üçin bulary basdyňyz diýdi, o-da mende, bu-da maňa diýdi. Ony bir ekspertize götürip, ekspertize diýdi, Sen diýdi, näme üçin meň iki ýüz ýigrimi toguzyň hendamdaky ýaralary sen dogrudyp ýazmadyň-a sen diýdi, ekspertize, dogrulam. Yzlary gara mesgeler dur. E, men, menem diýdim, Eý, diýdim, agam-a sen duruber, bula diýdim, sarawda bulaň hemmesi prokuraturanyň tarapyna işleýär bula diýdim. Şu prokuratura näme ýaz diýse, şony ýazýar, otur diýse, otur diýýär, iý diýse, iýýär, syç diýse, syçýar şular diýdim men. O, o-da titräp dur. Ekspertiziňki bar-a? Hawa. Titräp dur. Aýdaly, o wobşi, sandyrak uçup dur. Men saňa aýdyp dur-da, birem senden talap edip dur. Bar diýdim, ekspertiza bar, seň tolyň ýalan eken diýdim. Dogrymy diýdim? Hä? Siz ýalan subutnama ýygnadyňyz diýdim. Şoň hiç hili gabat gelenok diýdim. Siz jenaýaty Ubistwa hiç haýsy gabat jenap diňe segsen müň manatdan öňki üç halkaly aşar çyksa indi hakyky jenaýatkär ýüze çykýa ýoldaş gan geldi diýýa diňlämok. Ine ulagyma ýigrimi berin sinemede ýigrimi ýüz berdi. Ine şondan çykyp barýarkam suddan hemmam üýşüp ýaňky şo wideo şo. Ine şo ikinji sudda ýylyny gaçyrdylar birabarjyk. Menem hakyky eden bolsa diýdim, Hanweli, Merdan indi şular dakazyny edip ýüze goýup bilýärmi sen puluny açar çykar diýdim. Sen şulara ýigrimi üç dä diýdim, sen maňa elli ýüz ber sen şulara diýdim. Menden iki dogandan eşek diýdim. Şuny eden bolsa diýdim. Siz adamlary bigünä basyp otyrsyňyz siz gidip bilýän bolsaňyz diýdim. Ine hiç haýsy diňlämok bula. Ine ondan soň-da ine daşymyza ine Polisiýaň edil zat ýerine goýdular, meň daşyma ýigrimi dört sagada öýüň daşynda goýdular. Meň daşymda garawul iki gapdalymda gyzyp otyrdylar. Hiç ýana çykarmany. Gije gaçyp gitsem-de şu gyllarbada gaçyp gideýin, nirä gitsem şu yzymda polisiýaň edil zat ýeri yzynda ylgap ýörün. Näme üçin şu. Bir gün Netdagyň pol. Näme üçin şular siziň ýigrimi dört sagatlap ýedinji odýaly gapyňyza garawul edip goýdular, şonam aýtsaňyz? Soň näme üçin sebäp çöp ýaşla ýetirämasyn diýýä şuda baryp diýýä. Siz köşke tarap gitseň bolýar. Postda sakladyp yzyna gaýtardylar. Hawa şondan soň şu ýanky beren soraň şu Gahryman Arkadaga gelmedi bir otuz sekizmi ýa kyrk sekiz sany pul otade bara. Mundan bar gije gitdik üýşüp. Inimiň pradasy bar göz ýaşy inimde senasy bar. Soň içe syganly we sygdyk. Gije sagat ikide ýöredik şundan bar yzymyza şondan polisler gaýra yzyma düşüp başladylar. Bar Ahalyň nemesinden çykyp posynyň arkasyndan çykyp baryp mine Bäherdana bardyk. Bäherdana baramyza barsak posy ýapdylar öwmüzi. Säherden pozuň çykan bir ýany ýapdylar. Menem pozuň daşyna obrznoýlaryň düýpjanyna sondan geçip urdum. Mundan barzymda Togzalyň pozuny ýapdylar. Ýa wideomda bardyr Togzalyň pozuny ýapyp, öňümde maşyny sürýän obrznoýy ýapdylar. Menem çagalary düşürdim-de pa, portret alyň, baýdak aldaň diýdim, gygyryşýan ýöräberiň diýdim, bar Aşgabada garşy indi. Şo ýör, ýaňky wideo şo. Togzalyň pozuny ýapyp, şo wideo bilen şo Aşgabada garşy çagalar baryp ýöräp barşymyz şo. Menem iki maşyn alakam troty ýöräp ondanam bardym çagalary mündürdim bardym gökdepäň iki troty bar a. Hawa. Muň bardym iki gapdal şo bir ýanam ýatypdyrlar a bular. Iki gapdalam ýatypdyrlar. Köşke geçip. Säherdeniň naçalnik diýsiz. Hä? Köşke geçjek bolduňyz köşki goýbermediler dogry. Hawa bir köşk köşk gurjak bir agyr ýeräjimiz ýok näme edeýin. Arzyş gaýdymyz diňden Degişli ýolbaşçylar birnäçe arza ýazdy, hiç hili hukuklarymyzy goramakla, olam ahyrynda biz biläsiz bir köşge gurup, ýaryp girmekçi bolduk biz. Biziň niýetimiz şo boldy. Biziň hiç bir arz-şikaýamy şo ilmän duran şo köşge bizi tutulyp, hemme şol ýala baramyz. Şu Aşgabatda bir başlyk bolsa şol ýaşasa. Şo köşgüň ýizi şo biziň. Gahryman Arkadagymyz oturýan köşgüň yzyndaky yzynda durşudyga da biz. Üýşüp ýygyryşdyga biz. Gördüm, gördüm. Şo köşkde-de bolup duran waka, sluçiý. Hawa. Men diýýän, onam aňarda-da, onam her Ondan öňem narýad goýdular-a meň daşyma. Ondan soň men gaçyp gitýän, sataşýan aňardan. Kabulhanalaryna barýan. Baş bir katura bar saňa gön aýtýas aktýa mine Azat geldi Aşgabada tutuň aktýa Aşgabatdan ýüz sapar tutup getirdiler meni Aşgabatdan tutýada ha gyzlar bilen awurlara bäl kurlugy götüre kurukduna neftaň awurlara öýe götürýäle meni ine men günüm şon ýaly çüýk ýaşap ýörün men günüm şon ýalak boldy ogula näme etjek däl biz näme edeli biz bigünä biz ýokardan komanda bere bizem şony etmeli bolýas diýe. Menem düşünýän edýän. Ogul edýän. Gulluk edýän bol. Menem Myratdan düşünýän edýän. Näme edýän? Olar bigünä. Olara ýokardan zadaniýe berýär, saklamaly ýa. Bolduk torby. Çota ýetirmeli, Aşgabada salmaly. Menä goç gymylatmaly. Näçe sapar tutdular o menä. Menä ýadadym. Dogrymy aýtsam Mara haky men giden ýol kyrymyň aýtjakmy dä biz nerin oýnap ömrümiň deň ýarysyny kesdila bula. Ýarawsyz ölmem ýarawsyz ölmem. Ömrümiň deň ýarysyny kesdi. Adam şi. Watandaşlar görýän bolsaňyz Azat aga öz hak we hukugy üçin iki doganynyň bigünä basylanyny bilip şolar üçin göreşýär janyny orta goýýar. Azat aga hatda bar egerde şul mesele diýä Türkmenistanyň içinde çözülmese, daşary ýurtdaky žurnalistlerine zatlardan kömek etmän hiç haçan ýaýdanmaýan, sebäbi iki sany dogany bigünä basyldy we şonuň üçin şu taýdan degişli ýolbaşçylara seslenýäris, eger-de Azat aganyň meselesine täzeden delany açyp kontrol etmeseňiz, biz bu meseläni halkara guramalar bilen ýüz prosent işleşjekdigimizi habar berýän we Azat aga soňuna çenli gitjekdir. Sebäbi Azat aganyň iki sany bigünä dogany türmede otyr. Olam size habar bolsun. Sebäbi men ma bol Gahryman Arkadagym Arkadagly Serdarym bula Watanyň öňünde halkyň öňünde gözüniň alnyna ýaşujygym tagzym edip Watanyma halkyma Belent Serkerde başymda gulluk edýän kasam edip ant içdiler daýy men şular bar şular ýalançy ýolbaşçylary özüm utanýan baramda Baş prokuratura kabul edişime barýan, Ýaşuly, men sen bilen üçünji sapar sataşyp durşum diýýän. Bir uly wezipeli adam. Siz näme üçin bir geýýän eşigiňize näme üçin alamatyny bilmeýäňiz siz? Näme üçin biziň hukuklarymyzy goramaýaňyz, Ýaşuly? Men elli sapar geldim şahydym. Gaçyp zordan gelýän yzymda adamly özüňizem bilýäňiz şo zatlary. Näme üçin Arkadag Gahryman Serdarymyz alyp barýan syýasatlaryna garşy gidýäňiz siz diýýän. Arkadag Gahryman Saýdam her gije-gündiz gygyryp otyr raýatlaryň hukuklaryny goramaly, hemme nemelerini goramaly siz aýdyp otyr näme üçin biz bu söýgüli watanymyzy kemsindirýäňiz Arkadag Serdaryň saýasynda näme üçin biz kemsindirýäňiz diýýän. Siz beýtmäň da diýýän maňa aýda u ýokardaky ýolbaşçylaryň dykgatyny ýetirik diýip ugradyp goýberýär bolly. Hemmesi bir-biriniň götüni goraýar. Içeri işleriň prýomyna ýaňy bolup gördüm. Baş prokuraturanyň prýomynda bolup gördüm. Hohort kazyýetiň prýomynda boldum. Adalat ministrinde bolup gördüm. Mejlisiň prýomyna gidip iki sapar girdim. Siz Mejlisiň dintiri çykarýandygyň kanunlaryň hiç biri gorananok diýdim Mejlisdäkilere. Siz näme üçin Arkadag Serdaryny ýetirip bermeýäňiz üstüp şol siziň kanunlaryň goranmaýandygy sebäpli diýdim. Arkadag Serdaryny ýetirmek ykbady bilen iki sany arza gurapdym diýdim. Näme üçin kanunlaryň üstüne degişli ýolbaşçylar goraman üstünde debeläp ýörler diýdim. Siz näme üçin hakyňyz bar siziň kanunyň degişli bolşuna goran akladyň işini oňarman wezipelerini hyýanatly peýdalanyp siziň kanunlaryňyz üstünde depeläp ýörediň näme üçin beýdýäňiz alty ýedi sany deputat geldi näme üçin beýdýäňiz o siz edim siz arkadagly Gahryman Serdarymyz syýasatyna garşy gidip ýörşüňiz edim Men götüm heý kanuna laýyk ýetirilen işiň üstüne aryşka edip bolýarmy diýdi. Meň-ä wyždanym çakjakka diýdim men diýdim. Men şu arlaýan bolsam diýdim-da şi şu martdan diýdim şu wagt şu maňlaýda oturýan arlaýan bolsam men diýdim ömürlik türmä basyň diýýän hemmesini özüm teklip edýän men şu arlaýanmydym ömürlik türmä basyň siz diýýän. Men size taýýar diýýän onda ýaşulylar diýýän. Hiç zat gepläpdem akly. Diller şöyle bı-bı-bı edip otyr-a hemmesi. Hiç hili jogap beripdän asla maňa. Ýaşuly men götüm bokmasa men şu gapyny kakyp gelmeýän siziň gapyňyza diýýän. Şoňa düşüniň diýýän-a bir gaýrat ediň diýip ýalbarýan-da. Nihuýa ýok, peýda ýok. Bir köp sebäbi bar. Hakykatdanam men watandaşlar şul adamlar bara şu maşgala köşke baryp bir maşgala bilen çagalar bilen zatlar bilen gidip köşke protest eden maşgala o sebäbi sesini eşitdirjek bolýar. Bu adamlar erde günäkär bolsa baryp etmezä şu zatlar o birazjyk bir logiçkem pikir edeli. Yo menem menem aýdýana hiç kanuny rahat getiren şunu arzym. Hemme arzanma. Ýazan arzanma güýjümi sana götürmäne. Garryma Arkadagymyz, Arkadag Serdarymyz ýazan arzam garaý, altmyş, ýetmiş sanawy bar näme. Hemmesi işe gatnaşanlar şyhyna, derňewine organ hukuk karaýjy özüni atlandyryp gelýän, mejlisi-de atlandyryp gelýän. Garryma Arkadagym, Arkadagyň ine syýasatyna garşy gidip ýören ýolbaşçylar diýip atlandyryp gelýän. Hemmesi arzamda-da bar. Arzamda ýazýan, Arkamyzda Arkadag, Sylamadyr iman ýuwdan wyždansyz bigaýratlar diýýän. Kanuny sylamady we kanun garşy Watan dönügi, Eziz Arkadagymyz ynanyp goýan wezipelerini dogry-doly ýerine ýetirmäni, işlerini oňňarmany, wezipelerine hyýanat peýdalanyp, başga subutnama bolmasa gelnimiň ölümine sebäp bolan segsen ummaz öýi segsen ummaz öýi üç halkany ortadan aýyp, iki dogan bigünä azatlykdan mahrum eden, Kasam içip, kasam içip ant içen ýolbaşçylar biziň Watanymyzdan hasap etmeýär. Arramda ýazýan özüne görkeziň. Hemmesini ýekeje arramda bar-a, şyhynyň derewini ogurlyk hukada düşen arramda görkezip berýär. Gahryman Arkadagymada ýazýan, Arkadag Serdarymada, Mejlisede, Içeri işler, Baş prokuratura, Adalat ministrine hemmesini arramda görkezip berýär şulary. Ine şula Gahryman Arkadagym, Arkadagly Serdarym syýasatyna garşy edip ýören kanunbaşy watanýönik terrorist iman we wyždansyzlar biziň Watanymyzam daşary çykarýar. Geýýän eşikleri näme alamatyň bardygy bilmän haýwanyň kezegi diýip kezek aýra çigi diýibem ýazýar arzanda. Şolar indi ertäk gün şu. Men size bir teklip berýän Azat aga. Şu wagt siz Gahryman Arkadaga we Gahryman Arkadagly Serdara arza ýazdyňyz. Indi şu wagt men size ýene bir arza ýazmany teklip edýän, Gahryman Arkadaga, Gahryman Arkadagly Serdara i Gahryman Gahrymanly Arkadagly Serdara i Gahryman Arkadagly Serdarly Kerime-de, belki, şonda sesiňiz eşideriler diýip pikir edýän. Ýo, men ýa arzam gidip otdy, men her aýda biziň arzamyz gidip otdy. Gahryman Arkadagyma, Arkadagly Serdaryma her ýyl içer arzamyzy ýatyramzam. Onam bir halk maslahatynyň Kabul etişligine bardym men. Eji Gahryman Arkadagymyna hiç sataşyp bolmamyka diýip kömekçisi Baba aýtmaka, şonda baramda bäri aşagyndaky arzamy alyp galyna biz ýetireris diýdi. Halk maslagady. Halk maslagadam alakandan prokuratura geçirýär. He bir diýdim Gahryman Arkadagymyna ýörüp diýdim oturan biz ýolbaşçy diýdim bir gaýrat et diýdim men bir Gahryman Arkadagymyna sataşjak men diýýän.

Watanyny sylamajak-bolsa we Arkadag, Gahryman Arkadagym, Arkadag Serdarym ynanyp goýan wezipelerini dogry-doly ýerine ýetirmejek bolsa, Watanyň üstünde kasam içip, ant içse-de, halkynyň hukuklaryny goramajak bolsa, bi ýolbaşçy näme üçin oturan, men bilýän gaty şoňa. Men hakly. Men haklymy ýeten ak men şoňa? Azat aga, Watan bormy? Watan bormy, eger-de halkyny sylamaýan adam Watany nädip söýsün-ow? Hemme, hemme zat birinji adamdan başlanýar. Birinji adamy söýmeli. O adam Yo, söýmek, düşýän, söýmedik waka- adam tu- topragy söýreýtýänmi? Ol adam diýilýän zat jandar, bir dem alýar, zat etýär. Ýani bir a- diri adamy Yo. hormat goýmaýan topragyny zadyny sylar etýäňmi? Ýa deňizi, topragy söýer etýäňmi? Hiç hilik söýme-de, bir janyny hormat Ýok, goýmaýan. şoň üçin ha, öz söýgüli watanyňda hökmän kanuny sen kepileriňden ölmeli, itmeli, goranjak bolmaly. Birinji oçar. Onam ýene bir zat aýdyn. Hiç wagtany hiç ýerde dünýäň ýüzünde türkmenle öz watany hiç wagt ýamanlamak bolmaýar. Öz topragyň ene dogan topragyň ol watanyň sen. Dogrymy? Hiç o neme edip bolmaýar o zady bar. Bu oň günäsi ýok o zatlaň. Toprak bilen watanyň günäsi ýok. Ýok men diýjek bolýan şol organ işgärleri şolar barada men gürläp otyryn. Indi şolar watan. Bilýän ýok o zada bar. Toprak bilen watanyň hiç bir günäsi ýok bu zat. Muny kim edýär şu döwlet ýolbaşçylary otyr-a arka gahrymanymyz Arkadagym hem Hajy agam näme ynamyna ýöräp hany ine şolar edip oturan zatlary bi birinji şolar düzlemeli birinji şolar düzlense kanun hem adalat ýerinde durýar hemme zat dogry aýtýaňyz ondan soň hemme asasan aýan bolýar butada watan bilen toprak günäsi ýok muňa adamlar bolýar şu döwlet başyna oturan adamlar bar ine Şu kanuna sal, adalat şu şänikçä döwüp duran bolsa, bunda halk närza bolmaýar hiç wagt. Men, meň pikirim-ä şeýle. Men şu wagt öz içimde otyryn, men hukuklary gorajak bilen çäbelenýän bolana, hiç kim ýerini degişli ýolbaşçydan ýerine ýetirmän. Sebäbi Arkadag Gahryman Serdardan sataşsaň, men şo zadyň ýerine ýetiriljegini men bilýän şo zady. Ýüz prosent bilýän men zady. Men o zady. Agam. Ýa bula How. Men düşündim indi aýdan hemme zadyňyza. Men ýuwaş-ýuwaşdan ýapaýyn-da, sebäbi siz aýtdyňyz-a hemme zady. Inşallah belki Allah Taala ýüreklerine rehim salsyn, belki siz şu işiňizi dernerler we adalatly bir çözgüt çykararlar. Inşallah türmede ýatan bolanyňyzam Tizlik bilen maşgalasyna On dört sany çaga ýetim galdy diýdiňiz, dogry dämi? On dört sany çaga. Hawa, on dört çaga ýetim galýar. Ýaman kyn obada saklamak, kyn bulary. Gaty kyn. Şu wagt iki çagany eklemek kyn. On dört çaga bar. Hem atasyz bolar. On dört çaga. Hiç. Baraňda bar, şu oturyp ýüzüni gözläňde ýüregiň agyrýar. Çagalar öýlerinde atalary ýok, boş, hurda. Baraňda hiç gumgulyk bilen ýüregiň aryp yzyňa çykyp gaýdýaň aglap. Bäş ýyldan bäri oýun goýmuşyň wah. Gaty Azat aga. Bäş ýyldan bäri. Hawa hawa. Hawa iki müň ýigriminji ýylda bolan ýigrimi sentender nemesine geçen näme sentýabrda. Hawa. Ol suwudyny goýadyk maýyny maýa ýetdi şo maýyň ýetisinem näme boldy suwudy. Hawa. Şo şu töwerek bar bir saý doly men arzalam doly.

Men Orsýetden bary adamam saljak boldum, bir topar adam. On bäş sany adam saljak boldum men. Ola-da bary beýle hezbäý çykdy-da, eýtdi-beýtdi, girip bilmedi-le. Ýagny iki müň ýigrimi dörtde saljak boldum. Ola-da hiç ýapyk döwlet bolsaň girip bilmezdi. Açyk döwlet bolsa bir mesele däl, biz urýas, girýäs diýär-ow. Žurnalist-de bar, onuň içinde adwokat-da bar. Men tutan bary on bäş adam tutdum. Gaýdýaňyz hemme gostinsaňyň puluny çöle özüm töleýän edim. A bolmady girip bilmediler ýok indi daş ýurtdan saljaklar bor sen men biziň ýagdaýymyz gawy halal zähmet çekdik ýagdaýym arassa meni ähli watanyma öwrüne şeýle ýüzlenýän gahryman arkadagymyz arkadag ýadama şu mally aç ekeranç gazanýan halal zähmetimiz bilen mara şeý ýekeje ýol boş haram tapsa gel asylda ýaş derňew döwründen şu madejik oturan wagtym men seni men allaýan bolsam gelsin de men ömürlik basylda men özüm teklip edýän men. Sebäbi olar ýaly ýalançy ýolbaşçylary bar-a, şeýle janym ýanýardy, bir söýgüli Watanyma şon ýalak bir binamys ýolbaşçylar ýol berilýär. Diýdim, adalat çözüň şu zat diýdim-ow men. Pul bilen açar çykaryň siz diýdim. Doganym deý ak süt bilen ejemem bolsa basyň siz diýdim-ow. Men şon ýaly teklip etdim-ow. Ýa doganymyň götüni gorajak boldum, ýa başga ýeriň götüni gorajak bolmadyk. Biz hakyky şu pul bilen açar çyksa, biz hakyky anyk Jenaýatkär ýüze çykýar diýip ýalbardy ol. Şonda-da bolmady oslaryň eden zatlary. Iň soňunda näme sebäp bolduka? Iki doganymy pul bilen açar aýratkaň bigünä batman näme sebäp bolduka? Kimiň peşine sokduka pullar şu? Polisiýa, prokuratura. Men şony biljek bolýan, şu pul bilen açary kimiň peşine sokduka şu gamçykly şony biljek bolýan men. Bar pikirim şo bolupdy. Ine meň Bor Azat aga, Allah rahat bersin, Allah sabat bersin inşallah. Men aýtdym soňa çen ýanyňdadyryn inşallah. Gowy bolar hemme zat. Allah rahat bilen. Sag boluň. Nesip bolsa Allah jan bir ýolumy açyp bir Arkadag rahmat edamy. Belki jan sataşaýyn da bir arzuwym şo. Arza ýaz ýadadym gije güýz. Adam ýaşaýyşda şi pikirli gaýgyly ýaşasa bara. Şondan başga ölüm ýok eken adama.

Bir çäre siz hiç kim diňlemeýä aýdan zadyň prosta köp adam buny başyndan geçirmedigi üçin erteki aýdyp berýän ýalydyr gülkünçdir köp adamyň başyndan geçmänsoň ýöne hakyky dogry zady aýdýar Türkmenistanda hiç bir edara hiç hili diňlemeýä şo derejede bir ýerik barsaň seni ýygnajak bolýalar alyp gaýtjak bolýalar haramzadalar. Adam çäresiz-dä, görgül çäresiz. Hiç hili derdini diňleýän ýer tapsa, aýdýan zadynyň dogrudygynam bilýär, halallygynam bilýär. Ýöne bir adam diňlänok-da, bilýäňmi? Haramlar.